My country people, una welcome back to my channel today. Nelly fans don come out to come give Onyeka better woto woto over her recent behavior with money. And also, same Nelly fans don come out to come insult Cassia and her husband over their poverty lifestyle. So as we all know o, Kelly Rae na im win the um, prize of the Big Brother Naija No Lose Guard season money and since he come out, he and the wife come out, fans, their fans wey be say they dey call K Squad don carry their matter for head for a very long time, their fans dey give them clothes, dey give them so many gifts. So e come get this particular fan wey be say donate five hundred thousand to Double K when they come outside the house. the fan na come go open a private space with some of her pipo wey be sey dem come dey discuss certain things about the fan base, double k fan base. But wetin the fan no know be sey one particular person for there dey record their conversation, so she come record the conversation come go post am give the double k fans. So according to dat particular fan, the fan dey explain talk sey e get the time wey be sey she dey for. she dey for their um wetin dem dey call am whatsapp group and dem dey talk about how dem go take donate money for Kasia and her husband. She say the thing don tire her because na so donate donate dem dey donate for Kasia and her husband. Say Kasia and her husband dem no dey even wan put in the work to hustle to even do any endorsement deal to even try to even um do wetin their mate dey do, dey use Nelly as example, dey say see Nelly, Nelly na person wey be say even though talk say her fans dey do for her, you dey see say she she dey try for herself with her dressing, her hair, the girl is very classy, say but Kasia own, Kasia depend on everything for her fans, both clothes wey she dey wear, hand bag, eye glass, everything, she dey wait make her fans wey be say be K-squad buy her everything, say it's giving

um the girl no force anybody to donate money, Cassie and her husband no force anybody to donate money for them. Fans donated money because they felt like na so e dey always be every year. BB Nigerian fans dey always donate, even the ones wey be say they sell their land just to please their faves. They have been doing it. None of the housemates forced them to do am. Kasia on di oda hand, di girl no tell una say she come from a rich family, she and her husband no tell una too say she dey live a luxurious lifestyle, dey have always been simple even wen dey come inside Big Brother house, so I no see di big deal wey dey for inside say she must compete with Nelly. Una no know how Nelly dey make her own money, all di flashy tins wey she dey flaunt around, dats why dem say no envy anybody, just do your own tin. Anyways, I hope Cassia no go take to pressure make she and husband come finish that 60 million on top say they try to please fans. So onto Onyeka matter, the same Nelly fan wey be say dey drag Cassia and um, her husband come out to come call out Onyeka. So according to her, she say Onyeka na another, na another poverty-stricken person wey be say anything since she come out of Big Brother house, she dey wait for her fans to do everything for her. Na her fans go rent house for her, na her fans go buy her iPhone, na her fans go make her hair, everything na fans dey do am. He further explain talk say Onyeka na Mgbeke because from the space last space wey Onyeka he have that period, Onyeka dey talk for the space say her fans wey be Onyi stars na dem be the richest, na dem be this, na dem be Odogwu and all of that whereas he has nothing to offer. So make una lis ten to the conversation for una sef.

Wetin dey shock me for this conversation wey Nelly fan dey talk about Onyeka na the fact say I think say Onyeka and Nelly dey be friends, dem dey do fake friendship abi na wetin? Since dem come out from the house, Nelly don throway her friend and her paddy wey two of dem follow enter inside Big Brothers wey be Nelita, e don abandon that one just because Anita go wish Sean happy birthday. Since that time till now, we never see Nelly for Anita comment section. Anytime she posts um, um, picture, we never see her like any of her pictures since that time till now. Even though say Anita see they follow Nelly for IG, just think say they get some bad blood between the two of them.

Nelly and Onyeka dey be friends. My own be say none of dis housemates force anybody to donate money if the housemates if the housemates dey get um special treatment from their fans is because their fans feel say they deserve am so I no see anything wrong for inside anyways una take care una bye.